Wakyr şakyr patyşa. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym eýýamda dag içinde ýaşap ýören bir garyp oglan bar eken. Bu oglan atasyndan miras galan suw degirmenini işledip, şondan düşýän towzanyň hasabyna ýaşaýar eken. Ol bir gün towzadan düşen undan bir kökejik bişirip, sowatmak üçin ojagyň ýanynda goýupdyr-da, bir işi bilen daş çykyp gelipdir weli, görse, kökesi ýok ekeni. Muňa haýran galan oglan Töwerekde janly-jandar ýok. Meň kökäm nirä zym-zyýat bolduka diýip töwerek daşy gözläp çykypdyr. Emma ondan derek tapyp bilmän, şo gijäni aç geçirmeli bolupdyr. Ertesi ýene-de degirmenden düşenje towla hakyndan köke bişirip, sowaýança daş çykyp gelipdir weli, görse, ýene kökesi ýokmyş. Bir gijede aç ýatmaly bolan kilwan oglan ertirki gazanan unnam köke edip, öňküsi ýaly ojagyň ýanynda goýupdyr. Özi bolsa, eline taýak alyp, gapyň arkasynda gizlenip durupdyr. Şo wagt bir tilki içerik böküp girip, köke ýapyşýar weli, oglan gapyny şark-şurk ýapyp, Ä-hä, mekir tilki! Meni iki gün aç goýan sen ekeniň-ow! Ogurlan kökeleňňe derek, men seň hamyňy bazarda sataryn diýenmiş. Öldüriljegine göz ýeten tilki, Men kökeleri özüm ýemok, iki sany çagam ba, kökäňi şolar üçin aldym. Sen meni öldürseň, bigünä çagalamam öler. Nähak gany galmajak bolsaň, meň günämi öt diýip gözýaş döküp ýalbarypdyr. Esli wagt näderini bilmän durandan soň, oglanyň rehimi gelip, ony goýberipdir. Tilki daş çykypdyr-da, az salymdan dolanyp gelip, Sen ýatdan çykmajak ýagşylyk etdiň. Meni, çagalym ölümden alyp galdyň. Indi meň ýagşylygyma-da bir seret diýen. Oglan oňa, Sen bir çölde gezip ýörenje ejizje janawar. Maňa ýagşylyk eder ýaly eliňden näme geler diýipdir. Ertir görersiň diýip, tilki tokaýa siňip gidiberipdir. Şo günüň ertesi ol bir don getirip oglana berýär weli, durşy altyn, göwher bilen bezelen ekeni. Muňa haýran galan oglan Beýle gymmatbaha don kimiňki diýýär. Patyşaň donyny ogurladym. Oglan muny eşidip gorkupdyr. Maňa ogurlyk zat gerek däl. Men öz halal zähmetim bilen ýaşaýan. Sen muny ogurlyk hasap etme-de, ogurlanan zadyň yzyna gaýtarylyp beriligi hasap et diýip, tilki oglany köşeşdiripdir. Ol patyşanyň beýleki geýimlerinem kem-kemden çekip, oglanyň öýüne getiripdir-de, Bi geýimleri entek gizläp goý, Geýmeli wagty özüm aýdaryn diýip, ýene tokaýa sümüp giden. O şo gidişine birnäçe gün ýol ýöräp, goňşy ýurduň patyşasynyňka barypdyr. Agşam ýatyp, ertir daň saz berende, patyşanyň gapysyny guýrugy bilen süpürip, aýna ýaly edipdir-de, özi bir deşikde gizlenip ýatypdyr. Ertir ir bilen turan adamlar patyşanyň gapysynyň aýna ýaly edilip süpürilenini görüpdirler-de, kimdir biri patyşamyzyň gyzyna gudaçlyga gelýär, daň bilen oň gapysyny süpüripdirler diýip, zelzele turzupdyrlar. Muny eşiden patyşa-da tagtyna çykyp, Kim meň gapymy süwselän bolsa, özüni mälim etsin diýip, märekä ýüzlenipdir. Hiç kimden seda çykmansoň, tilki böküp tagtyň öňüne baryp, Eý, merhemetli patyşahym, siziň gapyňyzy men süpürdim diýipdir-de, çom bolup oturyberipdir. Patyşa we oň halky, Bu nähili ýagdaý boldy? Patyşa gyzyna şazada ýigit tapylmadymy? Gel-gel, indi oň üçin söz aýtmak gezegi tilkä ýetipmi diýip, Biri-birleriniň ýüzüne seredipdirler. Muňa has-da beter patyşaň gahary gelip, Tilkiň diriligine derisini soýmaly-da, derwezeden asyp goýmaly diýip buýruk beripdir. Emma şo wagt bir paýhasly garyp patyşa garap, Beýle howlukmaň, patyşahym. Ozaly bilen-ä oň kim üçin gelenini soramak gerek. Eger özi üçin gelenini bolsa, Günäsini geçiň. Siz bir patyşa, bu bolsa bir ejizje çöl haýwany. Muň ganyna galmak size ýaraşmaz. Gowusy, aşagyndan çykyp bilmez ýaly agyr salgy sal-da goýber diýen. Muny halk-da, patyşa-da makul bilip, Sen kim üçin geldiň diýip sorapdyrlar. Tilki, Meni Wakyr-şakyr patyşa iberdi. Şoň ogly üçin geldim. Ol dünýäde iň adalatly, rehimdar hem-de baý patyşa diýen. Onda patyşa tilkä, Eger öwgüli patyşaň bir düýe ýüki kümüş berse, guda bolaryn. Ýogsam oňa gyz ýok diýýär. Tilki ýalandan geňirgenen bolup, Pe-heý! Şundanam bir galyň bolarmy? Biziň patyşamyzyň hazynasyndan bir düýe ýüki altyn çykaraňda-da, deňizden bir küýze suw alança bolmaz. Men altyn ýükli düýäni getirip, işiňizde çökererin diýip, bökjekläp gidiberipdir. Şo gaýdyşyna, dogry oglanyň ýanyna gelip, Meň getirip beren patyşalyk geýimlemmi geý-de, yzyma düş. Saňa pylan patyşaň gyzyny alyp berjek, eýýäm guda bolup geldim, gideli diýen. Oglan bişleri haýran galyp, şazada geýimlerini geýip, tilkiň yzyna düşüpdir. Ýolda tilki oglana Baranymyzdan soň, sen sesiňi çykarmagyn. Men näme diýsem, şony tassyklaýgyn. Galanyny özüm oňararyn diýen. Bular şo ýörüşlerine daň saz berende, patyşanyň şäherine baryp, il örýänçä şäheriň içini kesip geçýän derýanyň boýuna garaşypdyrlar. Il gurat wagty Tilki ýüz sany kümüş we altyn manatlary derýanyň ýüzüne tohum sepen ýaly edip sepip goýberipdir-de, Haý, ilat-how! Haý, ýeteweriň-how! Dat işimiz gaýtdyla-how! diýip, sesiniň ýetdiginden gygyryp başlapdyr. Şäher halky, Näme barka diýip, ylgaşyp, olaň ýanyna barypdyr. Olar, Ýör-ow, tilki, gykylygyň näme diýip soranlarynda, tilki, Patyşaň gyzyna guda bolup gelipdim. Oň galyňy üçin bir düýe altyn bilen bir düýe kümüş getiräýdim. Patyşaň gyzyna guda bolup gidipdim. Oň galyňy üçin bir düýe altyn bilen bir düýe kümüş getirýädim. Gijäň içinde ýalpak güzermikä diýip şu ýerden geçjek bolduk weli, düýeleň ikisi-de altyn-kümüş bilen derýa gitdi diýip, zeýrenmegini dowam etdiripdir. Ilat muňa ynanman, Seň müň sapalagyň bardyr, ýalan sözleýänsiň diýen. Kilwan oglan olara, Ynanmasaňyz özüňiz biliň. Ýöne tilkiniň şu aýdýanlary-a hak. Entek şo zatlar gaty uzaga akyp gidäýenem däl bolsa gerek diýipdir. Bu habar şo wagt patyşa ýetipdir. Patyşa derýany barlamaly diýip buýruk beren. Ýüzmäge, çümmäge ökde adamlaryň birnäçesi özüni suwaklap, derýanyň düýbüni sermäp başlapdyrlar. Olaryň üç-dört sanysy eline ilen birlän, ikilän altyn-kümüşleri alyp, suwuň ýüzüne çykypdyrlar. Şundan soň patyşa tilkiň sözüne ynanyp, olary köşgüne getiripdir. Öňden öwredilişi ýaly, kilwan ýigit Patyşaň ynamyny berkitmek üçin aram-aram tilkä, Bary-ýogy iki düýe altyn-kümüş üçin gynanyp oturyşyňa gaharym gelýär. Käşgä şoň bilen meň hazynam egsilýän bolsa diýen bolýarmyş. Baý giýewli boljagyna patyşanyň ýüreginde şübhe galmandyr. Ol Üç aý toý edip, gyzyny Kilwana beripdir we ýurduna eltip, galyňyny alyp geliň diýip ýanyna bäş ýüz atly goşupdyr-da, olary ýola salypdyr. Oglan aljyrap, indi näderini bilmän, Bular ýanymyzda bolsa, bar syrymyz açylmazmy diýen pikir bilen tilkä seredende, tilki oňa, Arkaýyn bol. Bir alajy tapylar diýen manyda gözüni gypyp goýberen. Patyşa gyzyny kejebä mündürip, bulary birnäçe menzile çenli ugradyp, yzyna dolanypdyr. Tilki ýigit bilen gelni we bäş ýüz atlyny yzyna tirkäp, tokaýly daglara tarap giden. Az ýöräp, köp ýöräp, ol bir ýerde durupdyr-da, Siz şu ýerde düşläň. Saz-söhbet bilen şadyýanlyk ediň, men şazadaň gelýändigini halka habar bereýin diýip, tokaýa sümüp giden. Şo gidişine ol üç sany döwüň jaýynyň üstünden baryp, oň töwerek daşyna aýlanyp çykypdyr. Gowagyň içinde tükeniksiz baýlyk bardygyna göz ýetirensoň, üç döwüň keýp çekip oturan otagyna salam berip giripdir-de, Döwagalar, işiňiz gaýtdy, Wakyr-şakyr patyşa goşun sürüp, pylan patyşanyň üstüne barýar. Goşunyň ýoly edil siziň mekanyňyzyň üstünden düşdi. Goşun geçýänçä bir ýerde gizleniň. Gowusy, Hok gamyş tokaýyna sümüň diýipdir weli, döwler gorkusyna özlerini şo tokaýa urupdyrlar. Tilki bolsa hälki bäş ýüz atlyny alyp gelip, ýaňky tokaýyň daşyny gabapdyr-da, ony otladypdyr. Döwlerem şo tokaýda ýanyp ölenmiş. Tilki, Derrew şazadany gelni bilen alyp geliň diýip, özi Döwleň gowakdaky jaýlarynyň demir derwezesini açyp, içinde ýatyberen. Ine gelseler, bu jaýy görmäge göz gerek, ýazmaga söz gerek diýýär. Dagyň aşagynda gurlan bu jaýyň diwarlarynyň nagyşlaryny, içiniň baýlygyny taryplap gutarar ýaly däl eken. Olar şonda baryp ýerleşýärler. Gyz bilen ýigit şo jaýlaryň iň bezegilleriniň birinde söýşüp, agzybir bagtly bolup ýaşaberipdirler. Birnäçe gün geçenden soň, hälki bäş ýüz atlynyň serkerdesi oglanyň ýanyna gelip şeýle diýen, Eý, patyşahym, Öz ýurduňa gelip gowuşdyň. Hezzet-hormatyňyzy gördük. Indi rugsat berseň, bizem il-günümizden habar alsak, niçik bolarka? Ajap bolar, diýip, oglan ähli atlynyň horjunyny döwleň hazynasyndaky altyn-kümüşlerden dolduryp, yzlaryna ugradan. Özi bolsa, döwleň ozalky hyzmatkärleri bilen galyberen. Tilkem çagalaryny şo ýere alyp gelipdir-de, Kilwan oglanyň köşgündäki otaglaryň birinde iýip-içip, hyzmat edip geziberipdir.